Merci, Här President. Jo, also es e bësse verdaamt, iergendwéi hannert dem Här Kartheiser mat ze schwätzen. Am Prinzip kéint ech all Kéiers eppes soen, mee ech wäert dat dës Kéier net soen. Et kéint zwar e flott Spill ginn, Här President. Dëst Joerhonnert schéngt jo wierklech eent ze sinn, wou d'Mënschheet ganz eescht lo a Gefor ass. Zwou grouss Gefore kommen op d'Mënschheet duer. Eng ass d'Ëmwelt, dat anert ass Krich, fir dat ganz einfach ze soen. Déi zwou Saache sinn deelweis oder hunn deelweis änlech Wuerzelen. D'ailleurs, Krich kann een nach ëmmer. Évitéieren op eng gewëssen Aart a Weis, wann ee sech net grad fir e Mini-George Bush hält, dat ass nach ëmmer eng Méiglechkeet, fir aus der Vergaangenheet ze léieren. Ech maache mer do zwar keng gréisser Hoffnungen, mee et sinn ëmmer Méiglechkeeten do. Par conter. Wa mer iwwert de Klimawandel schwätzen, do stinn, a mir wëssen dat, d'Chancen, fir zukünfteg Katastrophen ze vermeiden, eendeiteg méi gereng. D'Politik vun de klenge Schrëtt wier viru Joerzéngten net méiglech gewiescht, zu enger Zäit, wou eng Minoritéit vu Leit, déi oft ausgelaacht goufen, scho gewarnt hunn. Elo misste mer a Wierklechkeet gréisser Spréng Maachen. A beide Fäll sinn et ëmmer déi souwisou, déi am mannsten dofir kënnen, déi am meeschten ënnert de Konsequenze leide wäerten. An et soll ee sech net beléien, bis op e puer Ausnamen brauch ee sech u sech net vill vu Regierungen op dëser Welt z'erwaarden, d'Léisunge wäerte vun ënne kommen. Mee wéi de Gramsci scho sot, dem Pessimismus vun der Ratio muss een den Optimismus vun der Aktioun entgéintstellen. D'Anhale vun dem Zil, d'Äerderwäermung op zwee Grad ze beschränken, och virun 2020, ass elo scho bal net méi anzehalen. All Joer, wat vergeet, bedeit, datt déi noutwendeg Mesuren méi massiv a gläichzäiteg Konsequenzen deen de globale Süden haut schutzlos ausgeliwwert sinn, méi schlëmm a manner kontrolléierbar sinn. D'Industrie muss och eng Saach wëssen, Wann d'Mënschen och hei bis déi batter Konsequenze spiere wäerten, da wäert hir Toleranz vis-à-vis vun der soi-disant Kompetitivitéit ganz schnell schwinden a koerzitiv Mesuren wäerten proportional ëmgedréint grouss sinn wéi bis deen elo herrschenden Laxismus. Well et ginn kloer Ursaachen. Déi si manner beim Mënsch per se ze sichen, wéi éischter bei de Strukturen a Verhältnesser selwer, déi de Mënsch geschafen huet an déi d'Widderspréch tëscht Natur a Mënsch geschaafen a verschäerft hunn. Fir kuerz méi wäit ze gräifen, méi wéi déi reng anthropozeen Prozesser, also déi Prozesser, wou de Mënsch och schonn eng Aktioun, wou d'Aktioune vum Mënsch en Impakt op de Klima hunn, esou ab dem Ufank vum 19. Joerhonnert, muss een och vum. Vu kapitalozenen Prozesser schwätzen, wéi verschidden Historiker dat och thematiséiert hunn, also déi vum Kapital gedriwwen Verfriemungsprozesser an der Dialektik Mënsch an Natur. Wa mer vu Klima schwätzen, da komme mer net derlaanscht, an dat ass den Haaptproblem vum Bericht, deen a villen Hinsichten och gutt Pisten ugëtt, dat wëlle mer net a Fro stellen, an trotz aller Kritik ëmmerhin, et ass déi éischt Kéier, datt iwwerhaapt déi Aarbecht geleescht gëtt hei zu Lëtzebuerg, an ech mengen, dat muss een awer och ënnersträichen. Mee da komme mer net derlaanscht iwwer ökonomesch Strukturen ze schwätzen. Dat heescht, et muss een d'Wuesstumslogik a Fro stellen, et muss een op Dereguléierungen am Wirtschafts a Sozialberäich agoen, et muss een d'Austeritéitspolitik a Fro stellen, déi Investitiounspolitiken jo hënneren an aschränkt, et muss een de Standuertwettbewerb a Fro stellen, deen drop eraus ass, all Form vu Reguléierung, net nëmmen wat d'Sozialrechter ugeet, mee och wat d'Ëmweltoplagen ugeet, muss een d'Muecht vun de Multien a vun der Finanzwelt bekämpfen. A wa mer schonn vu Multië schwätzen, do wollt ech op dat agoen, wat hautzedaags sech ëmmer méi hannert deem Schlagwuert Société civile verstoppt. Dat ass jo d'ailleurs och e gramscianeschen Term, mee dee wollt eppes aneschters heeschen. De Problem ass, deen vun der sougenannter Société civile, déi jo ëmmer méi intensiv agebonne soll ginn, mä wat versteet een drënner? Et kann een Ëmweltverbänn drënner verstoen, Gewerkschaften drënner verstoen, Associatiounen drënner verstoen, jee, all déi, déi wierklech Interesse drun hunn, sech z'engagéiere géint de Klimawiessel. Mä an der Tëschenzäit ass jo och d'Tendenz déi, datt een ëmmer méi Entreprisen drënner versteet. deet an datt Entreprisë vläit mat agebonne ginn an deene Prozesser, kann een novollzéien, awer net an deem Sënn, datt si d'Agenda diktéieren, mee ëmgedréint misst et jo sinn, an net datt si u sech schlussendlech d'Decisioune kënnen beaflossen. Mee dat ass zum Beispill och schonn de Fall beim Finanzement vun der COP 21, wou et jo déi steigend Tendenz gëtt bei esou Sommeten, fir justement esou gréisser Entreprisen, sech ze huelen, fir déi Evenementer ze sponseren, wéi dës Kéier och ëm eng Kéier wäert de Fall sinn, EDF, Renault, Nissan, Air France, Coca-Cola. Also ka kee mir hei erzielen, datt dat déi bescht Alliéiert wieren am Kampf géint de Klimawiessel. Au contraire, si gehéiere jo schonn esouguer zu de Verursaacher dofir. Muss ech awer och op eppes zréckkommen, wou ech scho virun zwee Deeg geschwat hunn, dat ass de Fonds de compensation. Well da komme mer hei erëm zréck op Lëtzebuerg, an dat ass, dat steet a Verbindung justement mat där Fro vun de Multien. Dee muss elo, dee muss gebotzt ginn. Ech mengen, mir sinn eis do eens, dee muss gebotzt ginn. An et muss seriö geschéien. Hm? Jo, genau. Zemools wann een och wéisst justement, datt de Fonds de compensation justement Aktien hält an enger Héicht vun enger hallwer Milliard, Aktien hält an enger Héicht vun enger hallwer Milliard Euro a Pëtrolsfirmen. Also dat ass och erëm eng Kéier eng Fro vu Kohärenz. Här President, den ETS-System duerno. Dat wësse mer jo och. Deen ass net nëmme gescheitert, wéi dat virzegesi war, mee en huet souguer dozou bäigedroen, datt grouss Pollueure sech nach méi beräichere konnten, ouni zum Kampf géint de Klimawiessel bäizedroen. Et huet och mat deem faméise carbon leakage ze dinn, wat u sech eng Form vu Chantage ass vun der Industrie. Dee faméise carbon leakage gëtt dofir benotzt, fir Entreprisen, déi duerch Klimamesuren soi-disant net méi kompetitiv wieren, an dofir op aner Plaze sech delokaliséiere géifen, wa méiglech op Plaze wou Mënsch an Ëmwelt bëlleg Produktiounsressourcen duerstellen. Et gouf och scho virdru gesot, zu Recht, datt déi Entreprisen net op de carbon leak, net op Mesuren am Ëmweltberäich hu misse waarden, fir sech souwisou ze delokaliséieren. E gutt oder besser gesot e schlecht Beispill ass zum Beispill dee vun Arcelor-Mittal. Deen huet bis elo e Surplus vun 140 Milliounen fräien Karbonemissiounen opgestockt an dofir em déi 440 Milliounen Euro Windfall-Profitter akasséiert. An déi dräi Installatiounen zu Lëtzebuerg alleng hunn eng hallef Millioun fräi Emissiounserlabnisser cumuléiert a konnten esou Windfall-Profitter erreechen vun. 12 Milliounen Euro. Arcelor ass esou wäit gaang, datt se jo och nach déi 81.000 fräi Emissioune krut fir de Site vu Schëffleng am Joer 2012, deen dunn zougemaach huet. Mee bon, do ass jo eng Plainte, de lëtzebuerger Staat huet jo do eng Plainte beim Europäesche Gerichtshaff gemaach an dat gëtt jo do behandelt. En anere Betrib zu Lëtzebuerg huet sech och doranner spezialiséiert, fir mat fräien Emissiounen Profit ze maachen. Dat ass den Zementproduzent Simalux, deen duerch de Verkaf vu senge gratis Emissioune Profit vu bal 8 Milliounen Euro gemaach huet. Dat Geschäft mat de fräien Emissiounen huet sech also gutt rentéiert. Tëscht 2008 an 2014, 15 Millioune vu fräien Emissioune sinn un d'Lëtzebuerger Industrie erlooss ginn, mat enger Valeur vun 126 Milliounen Euro. Déi Fro wäert natierlech och op der COP21 thematiséiert ginn. De Problem ass awer deen, an dat wësse mer, mir haten dat jo och viru Kuerzem an der Ëmweltkommissioun jo beschwat, datt d'EU-Kommissioun weiderhin dee System fir déi nächst Period rallongéiere wëll, also bis 2030. Dat obwuel gewosst ass, datt de System gescheitert ass. Do muss een awer natierlech och wëssen, datt mer um Niveau vun der EU-Kommissioun, net grad gâtéiert sinn mat eisem Commissaire, de Spuenier Miguel Arias Cañete, deen eng Zäit laang och President war vun zwou Pëtrolskompanien. Jo, e kennt sech aus, allerdéngs. Dat war, e weess vu wat e schwätzt an e weess wéi ee Geld verdéngt. A bon, deen ass trotzdeem Kommissar ginn. Wann ee sech den, deen Här vun der, vum Partido Popular, souwisou déi Partei, also déi eenzeg Saach, wou de Partido Popular iwwerhaapt iergend eng Kéier recycléiert huet, dat sinn al Frankisten, mä dat huet näischt mat Ëmwelt ze dinn op eng gewëssen Aart a Weis. Et huet ëmmer alles eppes mam Thema ze dinn, bei mir op jiddwer Fall. Ech mengen awer, datt mer eis eens sinn, datt d'Madam Ëmweltministesch och déi Fuerderung deelt, datt mer e Schlusstréch ënnert der Politik vun de fräien Emissiounen zéie sollen. An deem selwechte Kontext stellt sech och d'Fro vun den iwwerflëssege Reschter, déi an eng Reserv solle geluet ginn. Dat ass jo och eng zentral Fro, fir de Präis vum CO2 ze stabiliséieren. A mir mengen, datt dës solle vernicht ginn. Här President, et ass net nëmme méiglech, d'Klimapolitik op eng sozial gerecht Aart a Weis ze gestalten, et ass a Wierklechkeet souguer eng Prekonditioun. Et ginn och Alternativen, déi realisabel sinn, déi et erméiglechen, engersäits d'Ziler z'erreechen an dofir eraus, an doriwwer eraus souguer, an dat ouni déi ze bestrofen, déi am mannsten dofir kënnen an déi mannste Moyene hunn. De Stockholm Environment Institute an Eco-Equity schloen e System vir, genannt Greenhouse Development Rights, op Franséisch Droit au développement dans un monde sous contraintes carbone, geet vill besser. An do gouf et schonn e Bericht, dee scho ganz al ass, also deen 2011 gemaach ginn ass am Optrag vun der ASTM a vu Caritas, déi déi zwee Instituter jo beoptraagt huet, fir ze kucken, wat hei zu Lëtzebuerg méiglech wier. Dee System baséiert net op eng op reng national Objektiver, mee kuckt, wat all Land seng dat wat all Land seng Responsabilitéit op globalem Plang ass. An da gëtt en Indiz ausgerechent, deen Indice capacité responsabilité heescht. An laut dësem Calcul huet Lëtzebuerg en Indiz vun 0,072 Prozent. Wat méi héich ass wéi säin Undeel un der Weltbevëlkerung, deen bei 0,007 Prozent läit. Dat huet näischt mam James Bond ze dinn, mee dat ass anscheinend de Fall. An dat huet natierlech mat eisem Liewensniveau ze dinn a mat eiser Klimaschold. De System huet den Avantage en Ënnerscheed ze maachen weltwäit tëscht de Consommateuren. déi iwwert e gewëssene Seuil consomméieren an déi, déi manner consomméieren. Dat gëllt weltwäit, mee déi Berechnung gëtt och fir all eenzelt Land gemaach. Ech kann aus Zäitgrënn natierlech net am Detail agoen, mee jiddereen kann dat fir sech nokucken. Vill Leit kennen dat bestëmmt och hei. Et geet dorëms, hei doheem sollen déi finanziell Capacitéite vun de Leit mat hirer karbonescher Responsabilitéit am Aklang Bruecht ginn. Déi, déi déi meeschte Capacitéiten hunn, sollen am meeschte bäidroen. Do gëtt et dann och natierlech eng ganz Rëtsch vu Mesuren, déi geholl kënnen ginn. An dat huet och natierlech mat enger ëmfangräicher Steierreform ze dinn. D'Konsumcapacitéiten vun déi, déi iwwerconsomméieren, solle staark beanträchtegt ginn. wougéint déijéineg, déi aus finanziellen Ursachen manner consomméieren wéi néideg, sollen entlaascht ginn. Natierlech geet dat Hand an Hand mat Mesuren iwwer fossil Energien an esou weider. Dat géif dann och bedeiten, datt esou all Land Raum schafe kann, zemools déi, déi am meeschten industrialiséiert sinn oder verpeschten, fir de manner entwéckelte Länner z'erméiglechen hire Retard opzehuelen, an datt Gelder fräi gemaach ginn, fir zum Beispill an alternativen Energiequellen z'investéieren. Dobäi däerf een och net vergiessen, datt. den Prinzip vun der capacité responsabilité interne fir all Land gëllt, zum Beispill déi 200 Millioune räich oder ganz räich Inder, déi wäerten natierlech méi sollicitéiert ginn wéi déi aner Milliard, déi manner räich ass oder ganz arem ass. Zum Schluss komme mer net derlaanscht och vum Tanktourismus ze schwätzen, aus deem Lëtzebuerg erausklamme soll. Leider spiert een hei keng Bereetschaft säitens der Regierung, op jiddwer Fall säitens Gewëssen Deeler vun der Regierung, géif ech soen. Mee mir mussen awer iergend eng Kéier ophalen, Excusen ze fannen. All Land op der Welt, net nëmme Lëtzebuerg, huet eng spezifesch Situatioun a ka Grënn uginn, firwat en an deem oder an deem anere Beräich näischt kann ënnerhuelen. A mir mussen natierlech och oppassen viru sougenannte Léisungen, déi vläicht keng sinn, wéi déi vum Biospritt, Well net alles wat Bio ass, net iwwerall wou Bio drop steet ass och Bio. Et ginn natierlech Länner déi sinn total drop spezialiséiert, wéi Brasilien zum Beispill, wou dausende vu Quadratkilometeren ëmgewandelt ginn, Felder fir Zockerkan ze produzéieren, fir do Bioethanol ze ziichten. Ech hunn eng Kéier esou eppes selwer gesinn dohannen, an dat si monstruös Firmen. wou een och net däerf mat den Aarbechter schwätzen, ech weess net firwat, als Journalist, also dat seet schonn villes aus. Dat huet, maja, vläicht grad dowéint, a wéi mer all wëssen, huet dat Repercussioun op d'Landwirtschaft a Form vun intensive Monokulturen an natierlech och Landgrabbing a sou weider a sou virun, déi bei wäitem all net klimaneutral sinn. Här President, Klima ass, et ginn technesch Léisungen, wat d'Klima ubelaangt, et ginn technesch Léisungen, wat alles ubelaangt, et ginn och politesch Léisungen. Et ass och eng politesch Fro, et ass och eng demokratesch Fro, et ass net nëmmen eng technokratesch Fro. Ech mengen, dat ass och eng Saach, wou ee sech muss bewosst sinn, wann ee vum Klima schwätzt. Ech soen Iech Merci.
Merci och. An dann ass den Tour um leschte Riedner fir de Mëtten, de Marcel Oberweis.